Нинди проблемалар менә сәхнәгә чыга алмый тора әле сезнең? Яки чыгарып булмый аны? Сез аны каян Хатын кыз проблемасы.
Артистлар, артисткалар. Менә татарда хатын кыз юморы юк. Ул бер бездә генә ул. чыкты менә Ульяна Никандровна Князева. Кая ул, кая ул, гафу итегез. Ул бездән китте. Сәбәбен әйтә аласызмы?
Аны инде мең тапкыр сорадылар. Ну, мине менә Аллаһ итеп мине сорадылар. Мең тапкыр сорадылар, мин аның сәбәбен белмим. Миннән дә сорау җибәрделәр менә шулай. Әйе, кит, китте ул без без аның белән берни талаш та, бер нәрсә дә юк. Китеп барды ул бездә. Туйгандыр бәлки, белмим бит. Мин дә шулай әйтәм инде, ну, ну театрдан кем генә китми инде. Менә монда бит эшләп караган кеше генә белә нәрсә икән. Менә дөрес әйтәсең. Монда бит җиңел түгел хатын-кызга тем более. Вот, аның бит әле үзенең ул бит ул бик көчле генә режиссер ул э, безнең Түбән Каманың Сабантуй ниләрен язган э, кеше бит инде. Ул менә сезон узагына уже тотынадыр язырга сценарийларын, ниләрен. Шуңа күрә мин мин ул кеше мин ул кешене беркайчан да начар дигәнем булмады. Аны кайсыр журналистлар әлсәдер анда уйлап чыгарып, желтый пресс язып чыктылар. Вот.
Ансын күрмәдем, ләкин менә халык бу апа хәзерге менә хәзерге ханымы исемен гафу ит инде оныттым. Әле ияләшә генә башлаган ахсы. Ияләшә бетмиләр кайбер. Но мин минем әйтәсе килә, аны Дөрес итеп аңлаган кеше Гөлгенә Зәйнуллин ул, Татарстан атказан артисткасы. Э, мин аны э, чакырып китердем үзем. Менә ул килгәч, монда яңа әйберләр дә чыкты. Бик матур гына универсаль артистка. Ул театральный училище бетергән, э, Тинчуриннарда уйнап биргән профессиональ артистка. Менә шуңа күрә Без ул килгәч, икенчерәк әйберләргә дә кереп китте хәзер. Үзебезнең стильдән читтәрәк. Менә быелгы программада безнең авылдан чыгып китү. Ул бөтенләй безнең стильгә теге яңгырашарак направлениедән килеп керде. Менә хатын-кыз юморында сөйләшкән идек. Безнең халык ияләнмәгән. Менә үзең әйтәсең бит, ияләнү. Менә ул күп ел Җөргәч үлән Никандрга ул энергичный артистка инде. Тавышы да бит. Тавышы да и истә кала торган. И мимикалар көчле. Да. Ну менә яшь кызлар бездә бик озак тормадылар. Чөнки кайсы кияүгә чыга, кайсы ни өйрәнеп кенә бетәләр, китеп баралар. Сезгә дә э, күңелсездер инде алдыннан соң. Өйрәтеп бетергәннән соң. Да, да. Ул Тагын өйрәтергә кирәк. Тагын өйрәтергә кирәк.
Аннан соң э, универсальность җитми. Теге укыма, күбесе укымаган бит. Менә безнең ике кыз бар монда, алар икесе э, укыганнар. Берсе театральный училище бетергән, берсе. Сезгә аерма бармы соң укыган, укымаган? Сәләте мөһимдер бит инде. Сәләте мөһимрәк.
Но бит бөтенләй э, ниткән кешене әзрәк бар өйрәтергә кирәк сәхнәниләрне. Ул бит сиңа кер дә Без үзебез дә шулай як. Кемдер өйрәтергә тиеш кешене. Туп турылса сразу.
Мәктәбегезне ачырга кирәктер инде сезнең.
Мәктәп шушында инде ул безнең.
Шушында.